Em dê pêdivî her girekî bin ku zersîvî pê veguhêzîn. Lezê bike. Hara.

An ku merama te ew e, em Yûzersîfî navîn neve? Ez dibêjim tu hez dikê Yûzersîf mîte di zîndanê ve heta hetayê. Ne, ne, ne. Ez daxwaza rizgarbûna wî dikim belê pa geleka bi zehmet e ez bijim ji wî dîr kevim. Ez bar dikim êk zîndanî me hevî dişêtin dîrî wî bijîtin. Çimkî kesî hêza dîrbûna wî nîne.

Hêşta birînên gunehbariya min sax nebûyne. Ez zîndanê naderkevim ta ku ew gunehbariya li ser min nehête gengeşekirin. Belê paşayî biryara azatkirina te da dayî. Ya baştir ewil destpêkê şah gunehbariya ser min raket. Eger hosa nebî tu bi tine cihê gunehbar a, zîndan e. Belê divê din tu netirsî. Şah yê li te borî. Û dê berevaniyê ji te ketin. Belê pa min çi pêdivî bi lêborîna wî nîne. Belku lêborîn bo gunehbara ye. Dê çawa ev gunehbariye, dê çawa serî û zersîfî hete rakirin. Eger tu zifrê dev mezinê xwe bêjê, bila wan jinka hemî al dev xwe kom kedin ew ên destê xwe birîn. Her çende û ser vê çendê re xwedayê min ê pê agihe ser wê xefka awan bo min danayî. Ê divê di nav derfetan û kebûta hatî tu ji dest nedeyî. Ew çêngû nebariyê ser te re kem piştî tu ji zîndanê derdikevî.

Naşibît navê wan herdûka bête gotin. Çinkî serê çend sala wan e sere deryeka başa digel min kirî û ez ê bi xidan kirî min digel xo. Erê, herê, belê ev e çendîn sal e tu yê kirî zîndana tarî ve. Ez hîvîdar im diristahî ew bizan ka dilûvaniya te çend e yo zersîf. Erê boşa kêşa wan jinka çiya wê destê dixwe birîn. Ew kîşk in. Tenhên hewl dan û bijne şahî vê kêşe dante ber singê wan jinka ew ên destê xwe birîn. Ew jin kêm xwedî vê çendê aşkera kin. Bara pitir ya Akinciyê dikotkê û xelkê Misrê bîra wan a li wî demî wê rîdanê tête ve.

Kêşa çi? Kî jink in? Erê kişewe vî babetê dizanît? Belê cenabê dadwerî. Ez vê kêşa dizanim. Eger tu delîl vê bide hemin, ez nûke çûm bi dewa jinkayî nimevêrê. Xwedê lezê bike. Min divê destnava Rûkovekî jê bizanim. Wekî te divêt. Ewe dît botî fuar çend neyê aram bû. Ya diyar e ev babeteyê girêdayê bi zîndankirina wî gencê bêguneh be.

Navê di wan bû çi ne? Şahî fermana day ku tu wajinka Hemyal Defî amade key. Ew navên Maynel Bîra Zileyxayê û Kalî Mamayê. Hemya ev rikel vêrê kom biken. Ev e fermana xwedawendê mezin Emil Hewtibî bi xwe ye. Bû çi ye? Ka bije min egerê amadebûna wan bû çi ye? Cenabê şahî çi gulê bûye, çi şiwana divêt? Şahî ferman da ku Yûzersîfî ji zîndanê azad ket, belê wî mercek dan ew red kir. Û ji ber vê çendê şahî biryar da hemî jinkal dev xwe amade ket. Û dê şinî li wêrê şah pisyara wa ket ka Yûzersîfê gunehbar e yan yê bêgunnehe. Ez ê piştrastim ew dê dadgehkirinekê ket. Dadgeh kirin? Çi cara tizrata dayîn ne ku kêşeyo sersîfî dê careka dî zafreyî teve û hemî tişt dê aşkera bin û tu jî dê ya dadgeh kirin ser xeletiya xwe ha? Ez yaş hejî vê hetik beriyê me. Ev e sizayê wê ye ku mirov kesekî pîroz gunehbar biket û paşî pavîte zîndanê ve. Ev e rastiyek e. Bel ku ez im tê me şermizar kirin. Bilal bîra te bît şermizariya te ya berî demekê dirêj e. Nuke tu çi kesekî li gel xwe bey û bêje wan cinga wên may ne li bîra Zileyxayê. Li koçka em min hewt bî amade bin.